Kapitlu erbatax, versi minn wieħed sa sitta. Darba kien is-Sibt, Ġesù daħal għand wieħed mill-kapjiet tal-Ferżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. U resaq quddiemu wieħed marid bl-ilma. Ġesù Qabad jistaqsi lill-għorrief tal-Liġi u lill-Fariżej, qalilhom, Jiswa jew le li wieħed ifejjaq f'jum is-Sibt? Huma Ma tkellmu xejn, iżda hu qabad lir-raġel, fejqu u bagħtu. Imbagħad qalilhom, Min minnkom se jaqagħlu ibnu jew barri f'ġiebja u għax ikun is-Sibt ma jmurx malajr itellgħu minn hemm? u ma kellhomx il-ħila iwiġbuh għal dan. Il-kelma tal-Mulej tifħi lilek Kristu. X'kienet l-intenzjoni ta' Ġesù għall-kmandament ftakar f'jum il-Mulej u għaddsu? Il-kittieba u l-Fariżej riedu jaqbduh jikser ir-ritwal ta' jum il-Mulej li għalihom kien is-Sibt, ħalli b'hekk ikunu jistgħu jakkużawh li qed jikser il-liġi ta' Alla. Fi ftit kliem, imma b'tifsira qawwija, l-Evanġelista Luqa jikteb, Ġesù għaraf ħsibijiethom. Huma kienu mimlija bil-korla u bil-mibegħda lejn Ġesù, għaliex kienu jpoġġu r-raġunamenti tagħhom ta' x'inhu tajjeb u ħażin fuq kollox, saħansitra fuq Alla nnifsu. Ġesù juri l-iżball li kienu fih Billi jindika l-intenzjoni ta' Alla għal Jum il-Mulej, li tagħmel il-ġid u ssalva ħajja, aktar milli li tagħmel id-deni u tiddistruġġi ħajja. Aħna l-Insara Niċċelebraw il-Ħadd bħala Jum il-Mulej biex infakkru l-opra tas-salvazzjoni ta' Alla f'Ġesù Kristu u l-ħidma tal-ħolqien il-ġdid li hu wettaq bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Li nistrieħu f'Jum il-Mulej hu mod kif nesprimu unur lejn Alla għal dak kollu li hu għamel magħna. Dan il-mistrieħ imma ma jeskludix il-parteċipazzjoni fil-quddiesa u t-tqarbin imqaddes u l-imħabba li għandna nuru lejn il-proxxmu tagħna. Jekk aħna verament inħobbu lill-Mulej fuq kull ħaġ'oħra u fuq kull persuna, allura din l-istess imħabba ser tkun l-istess għajn li minnha nħobbu wkoll lill-proxxmu tagħna kollu. Inti tonorah lill-Mulej bil-mod kif tiċċelebra l-jum tiegħu, il-jum tal-Ħadd? Bi preparazzjoni tajba għall-quddiesa permezz tal-qrar u t-tqarbin u bil-mod kif turi mħabbtek f'servizz lejn kulħadd? Għażiż Mulej, fir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u l-mewt fuq is-salib u bil-qawmien tiegħek, inti tajtna t-tama ċerta li għad naqsmu miegħek fil-mistrieħ etern għal dejjem fil-ġenna. Indur lejk, għażiża Ommi Marija, inti li diġà tinsab bir-ruħ u l-ġisem fil-ġenna, Itlob miegħi biex inħalli lil ibnek jittrasforma lil qalbi b'imħabbtu ħalli nkun nista' nobdi b'qima l-preċett tal-jum tiegħu billi niċċelebra kif jixraq il-quddies u nservi lil ħut il-bnedmin kif int u ibnek kontu u għadkom isservu lilna. Amen.